Esselamu aleykum. D'Geschicht vum Salomon oder Suleyman. De Suleyman war de Bouf vum Prophet Dawud oder David. Wéi hien erwuesse ginn ass an Allah hien zum Propheten ernannt huet, krut hien och d'Fäegkeet d'Sprooch vun de Vigel an aneren Déieren ze verstoen. Bei all senger Weisheet a sengem ville Räichtum huet hien ni vergiess, dass alles Guddes vun Allah kënnt an hie sot zu de Mënschen, Bedankt iech alleguerte bei Allah, deen ëmmer fir iech suergt, biet nëmmen hien un a maacht ëmmer Guddes an ärem Liewen. Enges Daags ass de Suleyman mat sengen Zaldoten duerch en Dall spadséiert, an deem vill Ameise gewunnt hunn. Du sot eng Ameis zu där anerer, Kraucht schnell an äert Versteck, soss kéinten de Suleyman mat sengen Zaldoten iech erdrécken, ouni et mol ze mierken. De Suleiman awer huet jo d'Sprooch vun den Ameise verstanen, an dofir huet hie gelaacht a sengen Zaldote kommandéiert, dass si waarde sollte bis d'Ameisen sech alleguerte verstoppe konnten. Hien huet sech bei Allah bedankt fir all dat Gutt, wat hie vun him krut, an huet zu him gebiet, Hëllef mir, Allah, dass ech ëmmer dat Richtegt maachen, esou dass du och mat mir zefridde bass. Enges Daags huet de Prophet Suleiman d'Déieren alleguerte bei sech geruff. Wou hien sech awer d'Villercher all ugekuckt huet, ass him opgefall, dass e Villche gefeelt huet. Wéi de Suleiman schonn ugefaangen hat sech ze iergeren, koum de Villchen ugeflunn an huet sech niddergesat a sot him, Suleiman, ech komme vu ganz, ganz wäit hier, an zwar aus der Stad Saba. D'Leit aus dëser Stad sinn immens räich a si hunn eng Kinnigin, déi op engem herrlechen Troun sëtzt. D'Leit vu Saba bieden d'Sonn un a si mengen, dass dat richteg ass. Esou fannen si net de richtege Wee zu Allah, dee jo deen eenzegen ass, zu deem all Liewewiese biede soll. Dorops hin huet de Suleiman e Bréif un d'Kinnigin vu Saba geschriwwen an hien huet dem Villche gesot, hie soll hir de Bréif bréngen. Wéi d'Kinnigin vu Saba de Bréif krut, huet si seng Beroder geruff a sot, Ech hunn e Bréif krut vum Suleiman. Doranner steet, datt mir nëmmen un Allah gleewe sollen an nëmmen Hien ubiede sollen. Wat soll ech elo maachen? D'Männer hu geäntwert, O mir sinn zimmlech staark a kéinte jo géint de Suleiman kämpfen. Kinnigin, Du solls awer entscheeden, wat mir maache sollen. Du sot d'Kinnigin, Wa mir mam Suleiman an de Krich zéien, da gëtt eist Land doduerjer zerstéiert. Dat gëtt grausam fir eis Zaldoten. Dofir wëll ech léiwer kee Krich géint de Suleyman féieren, ech schécken him anstatt e Geschenk. Wéi d'Botschafter vun der Kinnigin vu Saba mat hirem Geschenk bei de Suleyman koumen, du gouf hie ganz rosen a sot, Wëllt dir mir Räichtum abréngen, anstatt op mäi Rot ze lauschteren? Wat Allah mir ginn huet, ass vill besser wéi all är Räichtümer. Gitt dofir bei är Kinnigin a bréngt dat Geschenk zeréck. D'Kinnigin vu Saba war immens erstaunt, wou si héieren huet, datt de Suleiman hiert kostbar Geschenk net ugeholl huet. Si huet sech dunn entscheet, bei hien ze reesen. Also huet si seng Leit bei sech geruff an hu sech zesummen op de Wee an d'Stad vum Suleiman gemat. Wéi si beim Suleiman ukomm ass a mat him geschwat huet, huet si op eemol gemierkt, datt et falsch war, d'Sonn unzebieden, well si jo all Dag ënnergeet also net ëmmer do ass, schliisslech sot d'Kinnigin zum Suleyman, Du hues Recht, vun elo u wäert ech och nëmmen Allah ubieden, hien ass eisen eenzegen Här an nëmmen him wëlle mir follegen. As-Salaamu aleykum, Fridde sief mat dir!